Ny ho lazaina amin'izao fotoana izao dia momba ny resaka fandroahana devoly. Inona moa no mahatonga ny resaka ho tonga amin'izany asa dia hitantsika tamin'ity faran'ny herinandro ity fa nisy ny izay zavatra nataon'ny fivoarana teny amin'ny tokotany malalaky ny lapan'ny tanànan'Antananarivo renivohitra na ilay antsointsika hoe kianjan'ny efa telo ambin'ny folo mey roa amby fitopolo sy sivinjato sy arivo, io moa arakaraka ny fijery politika. Maro ireo menatra, maro ireo te te hiafina, misy koa ny mandrabirary, misy ny mihomehy nahita ny zava-nitranga iny. Samy manana ny fomba fijeriny. Ny mampalahelo moa dia, atao hoe tsy mampalahelo ihany koa e, satria ny antony mahatonga an'izay fahamenarana izay dia hoe lasa lalaovina amin'ny lalao politika ilay fandroahana devoly. Izay no tena antony mahatonga izany toe-javatra mety fahamenarana, mety fanoherana, mety fananarana ny fifohazana izay. Ny tena atrehan'izany nefa dia... Tsara ho antsika ny mahafantatra hoe nanahoana moa, inona moa ny antony nahatonga ireny zavatra ireny. Tsotra, mazava loatra ny mahatonga izany zavatra izany. Ny olona nanao an'ireny voalohany indrindra dia lahiky aloha izy voalohany indrindra tany amin'ny faritra manodidina an'i Fianarantsoa iny. Manaraka izany ihany koa dia nanampy nianatra isan'andro isan'andro ny soratra masina ireo fianakaviana kely ireo. Dia tamin'izay fotoana izay no rehefa nianatra ry zareo. Nampianatra ny mpitandrina. LMS tao Ambatoreny aho nampianatra ny Misionera'ny Nôrveziana, LMS tao Sotana aho nampianatra azy ireo ary izy ireo ihany koa dia nifampianatra tao aminy tao isan'andro isan'andro izany dia nisy ary nahitany an'izay aho izay fantatsika amin'izao fotoana izao hoe teny fahefana. rehefa natao izany dia hitan-dry zareo izany izay zavatra izay ary tsapan-dry zareo ao fa tena ilaina ho an'ny fiarahamonina malagasy, ho an'ny fiarahamonina ambanivohitra ireny zavatra ireny satria tena sahaza sy antonona azy na dia tsy nampianarin'ny fiangonana efa tafaorina aza izany na tao amin'ny LMS na tao amin'ny NMS izany. satria izay moa izany no ireo moa izany no fisian'ny maha protestanta ahy tany amin'ny faritra Betsileo tamin'izany fotoana izany dia ny mpampianatra ry zareo ary dia nisy ny fampianarana izany natao entina hitoriana ny filazantsara amin'ny olona mitana an'io dia olona mitana ny sikidy, olona manaraka ny fanandroany. Dia ny fampianarana atao dia tena izay mipaka fo lalina tokoa ary ho an'izay kristianina moa dia mahatsapa tsara hoe miditra amin'ny ataontsika hoe ny vokatry ny nofo sy ny vokatry ny fanahy. Isika afaka mandalina na lalina kokoa ny momba izany toe-javatra izany. Tsara homarihina ange fa na tamin'izany fotoana izany aza dia efa nisy ireo tsy nankasitraka izany fandroahana difoizy izany. Nolazaina ihany koa moa izany rehefa tonga ny fanjanahantany dia noteren'ny mpanjanatany. ny fiangonana rehetra ho tsy maintsy eo ambany fiahian'ny misionera eoropeana mba tsy hisian'ny atao hoe gaboraraka filaza azy neo ary amin'ny lafiny lelany kosa dia hoe fahafahana hoe manana fahaleovantena ny fiangonana manana fahaleovantena efa izany no nahitany izay hoe ohatra mitady hiroborobo izany fifohazam-panahy teratany tsy eo ambany fifehezan'ny misionera izany noho izay toe-javatra izay no nahatonga ny tao Ambatoreny lasa niditra ho eo ambanin'ny fiahian'ny NMS tao Soatanàna. Dia rehefa nisy ary izay zavatra izay dia ny misionera tao Soatanàna no nanome taratasy. ireo apostoly, ny apostoly no antsoina azy, iraka izay nasaina nitety ny vazan-tany efatra manerana an'i Madagasikara mba hahafahany mitory teny, hahafahany mamaky bebaka ny olona. Tsara omariana avy eko hatrany tsy ny olona an-tanàn-dehibe na amin'ny ankapobeny ve ny olona an-tanàn-dehibe, tsy dia resy lahatra loatra amin'ny fitorian'ny fifohazana. Amin'izao fotoana izao aloha tsy haiko loatra e. Fa ny tamin'izany fotoana izany tena nitsipaka mihitsy. Ka za mantsy mbola niaina ambany ravin-kazo no tena resy lahatra tamin'ny fitoriana nataon'ny mpivoazana. Dia rehefa nisy àry izay zavatra izay dia tonga dia efa eny teto ny fahazavana eto Madagasikara ry zareo dia... ny fanapahan-kevitra noraisin'ny Sanenitra izany merina izay mpitory ny filazantsara koa izay hanohana fitoriana ny filazantsara manerana an'i Madagasikara ihany koa. Nandray fepetra ry zareo, inona ny fepetra noraisina? dia iny zavatra ity kevitra ity mihitsy. Nampara tao anatin'izany ary fa ny fiangonana tsirairay dia mahazo alalana afaka mampandroso ireny apôstôly apôstôly anarany tamin'izany fotoana izany dia iraka izany fa kosa tsy mahazo manao ilay zavatra fanaony dia ny fandroahana devoly izany. Nandritry ny taona maro eo am-polo taona maro izany foana no zavatra nitranga. Nananan'izany ary nefa dia niroborobo hatrany ny tifoazina. izay mitory ny fampibebahana, mitory ny fitiavan'Andriamanitra, mitory ny hanariana ny ody, mitory ny hanariana ny sampy. Izay no mahatonga azy ho tsy zakan'ny mpandala fomban-drazana loatra dia ireo olona izay voatsindrona tampoka niaraka amin'ny filazantsara ka nanary ny odiny. na nandoro ny hodiny dia nasiana izay fandroahana defaut izay hoe hiala tanteraka ao aminy ilay izy, resaka fomba hanaovana izy izay niraisany ihany koa izany hoe mba ho tena afaka tokoa amin'ny fahefana asa tanana ny olona dia natao izay zavatra izay dia nampianarina koa ny olona. mba ho tena madio tokoa ao anatin'ny fivavahana tokoa. Izay no zavatra nitranga tany ambanivohitra foana izany no niely an! Fa ny an-drenivohitra tsy dia niraharaha an'izany loatra. Rehefa tonga ny fahaleovantena dia niala araka kokoa izany ny fitoriana amin'ny atao hoe fivozana. fa na izany na tsy izany dia mbola nisy hatrany ny fiangonana tsy nankasitraka azy io satria heverina ho manelingelina sa manintontoina ny fahefan'ny mpitondra fivavahana ve ilay izy. Tonga ary ny fotoana ankehitriny, tonga ny taonjato faha iraika amby roapolo isika, lasa nirogorogo tafiditra kianja tony tany am-piandohan'ny faha telo ambin'ny folo ony lazaina teo tamin'ny roa amby roapolo sy roa arivo. roa amby roa arivo sivy amby roa arivo ary ny amin'izao fotoana izao ilay zavatra inona no mahatonga an'izany? Ny tsara ho marihina hoe tsy nataotao foana ve, tsy nandeha foana ve fa mety hoe nitranga zavatra ohatran'ireny satria ady amin'ilay ratsy. Izay no ao anatin'ny fiainana kristianina. no natao hanaovana izany. Inona moa ilay ratsy ao anatin'izany atao hoe ny fitiavam-bola tafahoatra, ny fitiavam-boninahitra tafahoatra, ny fitiavam-pahefana tafahoatra. Izany no nahatonga ireny hoe fanaovana sorona etsy sy eroa ohatran'ny efa misy malaza, efa misy miaiky fa nanao tamin'izany tamin'ireo tratra izay nangala-tolona. Misy ihany koa moa izany ny halatra atao. Izay zavatra izay dia karazana hoe efa hita sahady hoe misy resaka. herin'ny maizina ao anatin'izay tsy maintsy hiadiana izay ary ataoko fa izay no mahatonga ny ao amin'ny fanjakana izay na ny PRRM na ny PRAMIT dia samy mpiandry ihany koa, nangataka tamim-piangonana mba hanao iny zavatra iny dia izay ny zavatra misy an, ilay tany ambanivohitra izay ohatran'ny efa nafenimpenina hatramin'izay no indro nipokatra rehefa tonga ny taona taonjato faharaika amby roapolo, izay ny zavatra misy an, asa. ahoana ny fihevitsika izay zavatra izay, ahoana ny hevitsika, mety ve izany zavatra izany izaho manokana na dia tsy fifazana aza aho dia tsy mitsipaka ireny mihitsy aho satria adim-panahy mitranga, ady amin'ny ratsy, izay ny antony nanaovana ireny ary mino aho fa izany ny amin'ny fifazana moa izany tena mahatsapa an'izay ady ara-panahy izany. tsy tsy natao ho an'ny olona feno fahalalana ireny zavatra ireny satria ataontsika mahafantatra ny fahalalana mavimbinby an! izay koa mahatonga an-tena hoe ohatra ny zavatra mpanafo be izany zavatra izany an! saingy izay ny zava-misy an! anjarantsika ny mieritreritra sy ny mitsakotsako afaka maneho hevitra isika an! natao ho an'ny kristianina ilay zavatra teo dia mankasitraka tompoko.